Mir wäerten haut den Owend zu dësem Vendredi rouge mol eng Kéier iwwert de Modell vun engem bal esou u sech an der Fläch méi grousst Land wéi Lëtzebuerg, mee an der Bevëlkerungszuel fir eng Kéier mol méi klengt Land wéi Lëtzebuerg schwätzen. Mir schwätze gären iwwer Modeller an aner Länner. Zu Recht schwätze mer och oft iwwert Modeller a Latäinamerika. A grad dat, wat elo an Island an deene leschte Joren no der, als Konsequenz vun der Subprime-Kris geschitt ass, déi konstitutionell Verännerungen, déi stattfonnt hunn, mir schwätze jo och oft iwwert déi konstitutionell Verännerungen a Revolutiounen, déi et stattfonnt hunn a Latäinamerika, ënnert anerem am Ecuador, mee dës Kéier gi mer dann an e Land, wou d'Hëtzt net vun uewe kënnt, mee vun. Ënnen aus der Geysien, aus der vulkanesch, aus dem vulkaneschen Ënnergrond, an dat ass Island. De Sven Gräs, ech mengen jiddereen kennt en hei, ass 25 Joer al, en ass Student an der Politologie zu Tréier, en ass Member vun der Jong Lénk, en ass och Member vun déi Lénk an en ass och hallef Islänner. hallef Lëtzebuerger, hallef Islänner, an et ass och e bëssen an där Qualitéit, datt en hei ass, well en dat Land natierlech, mengen ech, besser kennt wéi mir all hei a sech och domadder ausernee setzt. Dofir wäert en eis dann och erzielen, wat geschitt ass an Island bis an deene rezenten Entwécklungen, well et, et entwéckelt sech weiderhi op eng interessant oder manner interessant Aart a Weis, dat wäerte mer gesinn, dat wäert de Sven eis soen. Ok, de Modell vum Vendredi rouge, wéi Der e kennt, dat ass dann, de Spriecher schwätzt dann ongeféier eng dräivierel Stonn oder kann och e bëssen iwwerzéien, esou streng si mer net, an duerno hu mer dann nach eng Diskussioun an herno kënne mer nach een zesummen huelen a vläicht souguer zesummen iesse goen. Allez, Sven. Jo, wéi gesot geet hei dorëms, wat déi lénk sozialdemokratesch Koalitiounsregierung fir Reforme gemaach huet. An éischter Linn, et ass zwar manner e Modell, et ass awer duerchaus, et ass e bësse widderspréchlech deelweis, mee et sinn awer ganz vill interessant Punkter, déi och, wéi soll ech soen, entgéintgesat si par rapport zur Austeritéitspolitik vun der Europäescher Unioun, déi mer momentan virun allem an de südeuropäesche Länner gesinn, an déi se och wollten un Island applizéieren, wat awer glécklecherweis masseg gescheitert ass. Dofir ass et esou interessant, datt mer eis dat emol eng Kéier ukucken. Ech wäert fir d'alleréischt wäert ech Iech eng Kéier en Iwwerbléck ginn iwwert déi islännesch Parteien, déi hei virun allem behandelt ginn, also déi hei virun allem Acteure sinn. Et gëtt der mëttlerweil e gudde Krack méi, mee d'Saach ass déi, datt déi vu relativ gerénger Relevanz sinn. Déi si relativ kleng, relativ zersplittert an all an der Oppositioun a wäerte warscheinlech ëmmer an der Oppositioun bleiwen. An duerno wäert ech kuerz op d'Ursaache vun der Kris agoen, net ze laang, well d'Ursaache vun der Kris selwer sinn immens komplex a fir sech schonn e ganze Virtrag wäert. An dann uschléissend wäert ech op déi Protester agoen, op d'Verännerungen, déi gemaach gi sinn, an awer och en Ausbléck op d'Zukunft ginn, wéi et do weidergoe wäert. An da wäerte mer hoffentlech e bëssen driwwer diskutéiere kënnen. Esou, also et gëtt déi véier grouss Parteien. Dat ass eng Kéier d'Onofhängegkeetspartei, dat ass esou zimlech déi eelste Partei vun Island, dat ass eng konservativ-liberal Partei. Si nennt sech Onofhängegkeetspartei, well si mat eng vun deenen éischte war, déi grouss fir d'Onofhängegkeet vun Island agetrueden ass. Allerdéngs ass se eeben wirtschaftlech gesinn extrem neoliberal mëttlerweil a gesellschaftlech, jo, konservativ bis liberal. Also se ass schwéier anzeuerdnen. Se ass och keng Schwësterpartei vun der csv, mee eng vun der adr, wat e bësse komesch ass, mee soit. Dat ass wéinst hirem zimlech souveränistesche Usaz. Dann hu mer d'Allianz, dat ass eng sozialdemokratesch Partei, déi ursprünglech aus enger Fusioun vun der aler Lénker an enger an der Sozialdemokratie entstanen ass. Déi ass immens pro-europäesch a war relativ oft an der Regierung, souwuel mat der Onofhängegkeetspartei wéi och mat deene Lénken a mat der Fortschrittspartei. D'Fortschrittspartei ass eng klassesch liberal Partei. Bon, klassesch liberal, dat ass am Fong schwéier gesot. Si ass skandinavesch liberal, soe mer emol esou. Dat ass eng speziell Zort vu Liberalismus, dee virun allem um Land bei de Bauere seng Wuerzelen huet an huet heiansdo e bësse populistesch Tendenzen an deem Sënn, datt se gär Positioune wiesselt. Déi lénk-gréng Beweegung duerf een net verwiessele mat deene Gréngen. Déi Gréng gouf et och an Island, mee déi hunn et ni an d'Parlament gepackt an sinn dann iergendzwann an d'Allianz gaang. Déi lénk-gréng Beweegung dogéint, dat ass d'Schwësterpartei vun den Lénken, huet also wéi gesot näischt mat deene Gréngen um Hutt. Domat, mat, mam, mat der Bezeechnung gréng wollte se just soen, datt se Ëmweltschutz zu enger héijer Prioritéit maache wëllen. An d'Geschicht vun der Kris, fir do eng Kéier e klengen Iwwerbléck ze kréien, well et soll ee jo och e bëssen de Kontext kenne léieren. Do ass et esou, datt et gouf laang Zäit e Konsens an Island an och an anere skandinavesche Länner, de Konsens vum Wuelfaartsstaat. An den achtzeger Joren awer fänkt d'Onofhängegkeetspartei an der Regierung un, un deem Konsens ze fréckelen. Dat war ënner anerem, wéi och e puer vun den Chicago Boys, déi och bekannt dofir sinn, datt se de Pinochet beroden hunn, datt déi eng Kéier an Island waren. An dunn hunn déi Konservativ dat fir sech entdeckt an hu se an den Achtzeger Joren ugefaangen, d'Wirtschaft ze liberaliséieren. An am Joer 2001 schlussendlech gëtt de Bankesektor liberaliséiert an d'Banke gi privat. Déi privatiséiert Banke maachen natierlech extrem Scholden, wat och nach eng Kéier vereinfacht gouf duerch déi Liberaliséierung, kafen am Ausland Entreprisen op mat deene Scholden a si bidden an hiren auslännesche Filiale bidden se héich Intérêten un, souwuel wat. Souwuel mat Fongen, wéi och mat Spuerbicher, wou en da wierklech Spuerbicher mat bal zweestellegen Interêten huet. Dat scheitert allerdéngs massiv un der Refinanzéierung an doduerch ginn d'Banken dann am Endeffekt gi se faillite. Dat geet esou wäit, datt herno, datt herno wierklech d'Scholde vun de Banke méi héich sinn, wéi de PIB vum ganze Land. Jo, dat ass d'Resultat dovun. D'Leit ginn op d'Strooss. Dat sinn ongeféier 6.000 Leit. Et muss ee sech virun A féieren, dat ass eng Insel mat enger Awunnerzuel vun 320.000 Awunner. An do sinn ongeféier 6.000 Leit op der Strooss. Dat grot Gebai do, dat ass d'Parlament. Si demonstréieren direkt virum Parlament. An jo, dann am Endeffekt, Januar 2009, kënnt et zur Konfrontatioun mat der Police. Et gëtt Tréinegas verschoss, d'Scheiwe vun de Fënstere vum Parlament ginn deelweis ageschloen, dem Premierminister säin Auto gëtt demoléiert, an esou weider an esou fort, wat Fir d'éischte Kéier, also et kënnt wierklech fir d'éischte Kéier säit de véierzeger Joren zur oppener Revolt an de véierzeger Joren. Dat war wéi Island der NATO bäigetrueden ass, do hunn d'Leit sech och revoltéiert. A schlussendlech hëlt déi konservativ sozialdemokratesch Koalitiounsregierung, déi deen Ament un der Muecht ass, hëlt d'Konsequenz a si trëtt zréck. Et gëtt mat der Toleréierung vun der Fortschrittspartei, also vun den Liberalen, gëtt eng Iwwergangsregierung gebilt vun den Lénken an de Sozialdemokraten an et ginn och Neiwale beschloss. Schlussendlech gewannen dann, e puer Méint drop, gewannen dann d'Allianz an déi lénk-gréng Bewegung gewannen d'Wale mat enger Majoritéit, wat fir d'éischte Kéier ass, datt et eng. eng Regierung gëtt an Island, déi wierklech komplett lénks vun der Mëtt steet. Virdrun hu se ëmmer nach missen déi Liberal mat an d'Boot huele fir dat hinzekréien. Déi Regierung huet natierlech och villes anescht gemaach, wéi mer wëssen. Munches gutt, munches schlecht, munches iergendwuecht dotëscht. Ech wëll mol op esou déi Haapt, déi Haapt Antikrisepolitik agoen. Dat ass, dass eng Kéier déi grouss islännesch Banken dem FME ënnerstallt goufen. Dat ass esou eng Aart Finanzsupervisioun an Island. Déi Banke goufen hei strukturéiert an, an si goufen an d'Faillite bruecht an dann souzesoen nei opgebaut, also aus zum Beispill aus dem Landesbank ass den nie Landesbank, also déi nei Landesbank entstanen an aus dem Kaupthing nie Kaupthing an esou weider. Allerdéngs bleiwen nëmmen bleift nëmmen d'Landesbank bleift och staatlech, déi aner déi ginn duerno erëm zréck a privat Hänn. Also dat ass, dat ass scho mol e Punkt, wou een duerchaus ka Kritik ubréngen, dass se net gesot hunn, d'Banke bleiwen och staatlech, mee dass se gesot hunn, si kënne erëm an de private Marché. Si kruten natierlech gewëssen Oplagen. Si hunn zum Beispill nëmmen nach als Inlandsbanken duerfte fungéieren an net méi als déi héich spekulativ Auslandsbanken, déi se virdrunner waren, also wou se nëmmen nach minimal Servicer an Island selwer ugebueden hunn, wärend se am Ausland anere Leit gehollef hunn, schnell u vill Suen ze kommen, déi se awer och genee esou schnell erëm verluer hunn.

An et gouf awer nach ni ugeruff. Also dat ass e Sondergericht, dat befaasst sech mat der Fahrlässegkeet vu Politiker. An theoretesch ass et méiglech, datt déi dofir an de Prisong kommen. An den Gerd Hardé ass dunn virun d'Gericht komm an en ass och verurteelt ginn 2012, also lescht Joer. E krut awer keng Bestrofung well d'Sondergeriicht fonnt huet, datt seng Schold net grouss genuch ass, fir eng Strof ze rechtfäerdegen. Dobäi muss een och nach soen, datt am Fong nach eng jett aner Ministeren a Verantwortlecher hätte misse virun dat nämmlecht Geriicht kommen. Et war awer esou, datt dat virum, datt virum, datt am Parlament beschloss gouf, datt de Gerhardé eleng stellvertriedend och fir d'Finanzministeren an esou weider viru Geriicht kënnt. Dobäi muss ee soen, datt wahrscheinlech och eng jett vun deene Ministere wieren, déi soss nach viru Geriicht komm wieren, der sozialdemokratescher Allianz och ugehéiert hätten a wahrscheinlech wollt d'Allianz domat hir eege Leit schützen. Eng ganz interessant Erugoensweis war, datt privat Scholden, also d'Scholde vu private Leit, deelweis erlooss goufen. Dat war och eng Conditioun un d'Banken dofir, datt se hunn dierften souzesoen weider existéieren. An zwar goufen all d'Scholden erlooss, déi 110 Prozent oder méi vum Wäert vun der jeeweileger Immobilie, op där d'Hypothéik gemaach gouf, leien. Doduerch goufen natierlech vill Leit virun dovu bewaacht, an déi absolut Aarmut eranzerutschen an do och neméi erauszekommen. Et koum natierlech och am Laf vun der Zäit koum et och zu vill Aarbechtslosegkeet an ongeféier, loosst mech iwwerleeën, ee bis zwee Prozent vun der Bevëlkerung hunn tatsächlech d'Land verlooss. Dann war et och nach esou, dass, wat ech perséinlech och eng ganz interessant an eng ganz luewenswäert Erugoensweis empfannen, allerdéngs hei net vun der Regierung, hei huet d'Regierung tatsächlech e massive Feeler gemaach, an zwar war et esou, dass Groussbritannien an Holland vun Island gefuerdert hunn, dass déi d'Scholde vun islännesche private Banke sollen zréckbezuelen. Dobäi muss ee wëssen, datt déi meescht, datt déi meescht Leit, déi an deenen, an deene Filiale vun islännesche Banke Suen dran haten, dat waren tatsächlech Hollänner a Briten. An elo hunn d'Regierungen, déi hunn immensen Drock gemaach. Ech mengen, do kann ee sech vläicht nach drun erënneren, datt déi britesch Regierung souguer islännesch Konten agefruer huet am Rahme vun engem Anti-Terror-Gesetz. fir Drock op déi islänneg Regierung ze maachen. A si hunn natierlech dann d'Scholden zréck gefuerdert. Mir mussen awer bedenken, datt dat eng Milliardenzomm war, an eng net grad geréng Milliardenzomm bei engem Land vun 350.000 Awunner knapps, oder 320.000, ass dat quasi en Doudesuerteel. Also do hätt. Et wier drop erausgelaf, datt am Endeffekt, mengen ech, all Islänner 160.000 Euro hätt missen dohileeën, wat, an et ass eng Zomm, déi fir grouss Länner wéi Groussbritannien wierklech geréng waren, vergläichsweis. D'Regierung selwer beschléisst ze bezuelen. Et gëtt och en deementspriechende Gesetzesvirschlag, deen och duerch d'Parlament kënnt. Wéi d'Leit dat awer héieren, sinn se natierlech net zefridden a si hunn dogéint demonstréiert, si hu Petitiounen ënnerschriwwen. Souwäit ech mech erënnere war et e Véierel vun de walberechten Islänner, déi déi Petitioun alleng ënnerschriwwen hunn. An dunn huet de President, den Olavur Ragnar Grímsson, deen och en, ech soe mol, en eemolege Lénken ass, well wéi. Lénk, wéi déi Lénk mat der Sozialdemokratie fusionéiert sinn, fréier an den nonzeger Joren, dat ass esou laang net hier, mee dunn ass hien einfach net mat an d'Fusioun gaang an ass awer o net an d'Ofspaltung gaang. An hien huet dunn ganz einfach déi noutwenneg Ënnerschrëft verweigert an dat huet dozou gefouert, datt et zu engem Referendum koum, deen dunn 2010 gehale gouf. Et war en zimlech eendeitegt Ergebnis, 93 Prozent vun de Leit waren dogéint, déi Scholden ze bezuelen. Jo, d'Regierung wëll awer net ganz dovu loossen. Et kënnt zu Negociatiounen mat Groussbritannien an Holland, Mee och rëm refuséiert de President seng Ënnerschrëft an dorops hin kënnt rëm zum Referendum an ëmmer nach gutt 60 Prozent vun de Leit sinn dogéint. Dat heescht am Endeffekt huet Island sech hei einfach carrément geweigert Scholden zréckzebezuelen, déi och natierlech net hir ze bezuele waren. An dobäi kënnt, datt Groussbritannien och geklot huet dogéint virum Europäesche Geriichtshaff. An Island krut awer Recht. D'Islänner hunn tatsächlech och 2012 gouf gouf dat vum vum Geriicht beschloss, d'Islänner mussen net déi Scholden zréckbezuelen, déi dës Privatbanke gemaach hunn. Dat wier och quasi onméiglech gewiescht, soss hätte mer elo eng Katastroph wéi a Griichenland, wou elo esou därmoossen Zommen ze bezuele sinn, datt et net méi geet. Mat deen interessantste Punkt awer vun de Reformen, dat war, dat ass am Endeffekt d'Verfassungsreform. Et ass esou, dat Ganzt huet ugefaange mat esou Biergerforen, déi aberuff goufen, mat zoufälleg ausgewieltene Leit. Déi Biergerforen hunn awer nach net besonnesch vill bewierkt an haten net esou vill Relevanz. Am Endeffekt ass dunn awer decidéiert ginn, datt e Verfassungsrot sollt aberuff ginn, deen eng nei Verfassung schreiwe soll. Déi al Verfassung, muss een dozou soen, déi ass säit 1944, kaum geännert ginn an ass am Fong näischt anescht wéi déi dänesch Verfassung, just anstatt datt Kinnekräich Republik do steet an anstatt Kinnek President. An deen, voilà, dofir hu sech décidéiert d'Verfassung aus deem ale Muff do ze befreien An et gouf decidéiert e Verfassungsrot anzeberuffen. Dofir hunn iwwer 500 Leit kandidéiert an direkt, also d'Bevëlkerung huet se direkt wielen duerfen. Also et war elo net esou, datt d'Parlament déi iergend sech erausgepickt huet oder esou, mee et ware 500 Leit a 25 goufen direkt vun der Bevëlkerung gewielt. Et gouf awer och eng Konditioun, an zwar hunn déi gewielte Leit net dierften zumindest professionell an der Politik aktiv sinn. Et huet also net dierften en Deputéierte sinn, et huet net dierften e Gemengerot sinn, et huet net dierften e Buergermeeschter sinn an esou weider an esou fort. Dat war wierklech ausgeschloss. De Verfassungsrot huet dunn och laang Zäit den neien Entworf ausgeschafft. Dobäi muss ee soen, dass si ganz vill Input kruten. Also et gouf ganz vill Moyenen, souwuel souwuel iwwer Facebook, Twitter, mee awer och iwwer SMS, iwwer E-Mailen konnt een, sou wäit ech mech erënneren, esouguer uruffen, fir Proposen ze maachen, déi si dann beschafft hätten. An dunn hu se sech schlussendlech eestëmmeg op en neie Verfassungsentworf gëeenegt, deen op engem, awer iert de Verfassungsentworf, de kompletten, well et gëtt tatsächlech e ganzen Entworf, deen, iert deen esou ausgeschafft gouf, gouf et e Referendum zu den Haaptchangementer, déi do agefouert gi wieren. An zwar waren dat insgesamt sechs Punkten. Et waren der e puer dozou, déi éischter de Wahlsystem betraff hunn an déi ech elo perséinlech net esou super interessant fannen. Mee wat awer ganz interessant war, dat ware virun allem d'Punkt Trennung vu Staat a Kierch. Also soll de Status vun der islännescher Kierch, déi momentan eng Staatskierch ass, also dat ass, do ass d'Trennung zu Lëtzebuerg scho bal komplett dogéint, Mee dat war eng Kéier dat. Also do gouf zu 57 Prozent gouf am Referendum dofir votéiert, de Status ze änneren. Vill méi Zoustëmmung kruten awer, datt d'direkt Demokratie sollt dra verankert ginn. esou wäit verankert, dass wierklech konkret dra steet, wéi een als Bevëlkerung kann e Referendum initiéieren, dass et awer och esou wäit geet, dass zum Beispill an der Verfassung och dra stoung, dass een, dass d'Bevëlkerung och d'Recht huet, Gesetzesentwërf an d'Parlament eranzeginn, an esou weider. Dann zweete Punkt war nach. mat dass déi natierlech Ressourcen, dass déi sollen ëffentlecht Eegentum ginn. Dat ass scho bal eng revolutionär Fuerderung. Ech ginn awer nach eng Kéier dorop an. Ech weisen Iech do nach eng Kéier herno de geneeën Artikel a sengem geneeë Wuertlaut, well dat ass ganz interessant. D'Constitutioun krut awer domat och eng Preambel, fir d'éischte Kéier, wou esou e bëssen d'Staatsziler definéiert ginn. An do fänkt et direkt schonn u mat deem klengen Text, deen do steet, Mir, déi an Island wunnen, wëllen eng fair Gesellschaft kreéieren, wou jidderee gläich ass. Eis verschidden Originne beräicheren eis als Ganzt an zesummen hu mer d'Responsabilitéit fir d'Erbe vun de Generatiounen, Land a Geschicht, Natur, Sprooch a Kultur. Et geet nach e bësse weider, d'Preambel. Et geet dann nach dorëms, datt jiddweree soll säi Recht op Gléck hunn an esou weider. An jo, tatsächlech goufen och nieft de villen neie Paragraphen, déi agefouert goufen, gouf et awer och eng Verännerung vun der Reiefolleg. Fréier war et an der Verfassung esou, datt am Ufank direkt nëmme koum, wéi d'Staatsform ass. Also esou gëtt d'Parlament gewielt, esou gëtt de President gewielt an esou weider. Elo ass et esou, datt, datt direkt dat Éischt an der Verfassung, dat sinn d'Rechter vun de Leit, also virun allem och esou Rechter wéi d'Recht net diskriminéiert ze ginn, opgrond vu ville Facteuren, déi elo nach eng Kéier erweidert goufen, A wann Der herno an der Diskussioun méi wëllt wëssen, ech hunn d'Verfassung dobäi, déi nei Déngen, dann da kënne mer dat och nach eng Kéier gär genee kucken. Et koum och en neit Thema an d'Constitutioun, dat ass den Ëmweltschutz. Bon, dat ass net dat eenzegt neit Thema, mä et ass awer e méi intensiv behandelt neit Thema, wouzou eben och dann dat mat den natierleche Ressourcen als ëffentlechem Eegentum dobäi zielt. Fir d'éischte Kéier ginn awer och d'Rechter vun de Medien kloer festgeluecht. Virdrunner waren déi just per Gesetz gereegelt. An dat huet dozou gefouert, datt fréier bei de konservative Regierungen et oft zu relativ restriktive Mediengesetzer koum. Et war elo réischt mat der neier Regierung hei, mat der sozialdemokratesch-lénker Regierung, wou e Mediegesetz beschloss gouf, dat esou fräi war, datt Plattforme wéi Wikileaks deelweis hir Serveren dohinner geluecht hunn, well si do geschützt ware viru repressive Moossnamen. Et gëtt e Recht op Informatioun an op Transparenz formuléiert, also wat ëffentlech Institutiounen ubelaangt natierlech. wou wierklech dra steet, dass jiddwereen e Recht drop huet, jo, gewuer ze ginn, wat am Stat esou leeft, an och Moyene kritt, dat och wouer ze huelen. Jo, wéi schonn erwäänt, déi direkt Demokratie gëtt fir d'éischte Kéier an der Constitutioun verankert, mat ganz villen neie Rechter, a Kannerrechter gi formuléiert. Datt fir d'éischt och, datt Kannerrechter bis an d'Verfassung erakommen, soss ëmmer war och dat éischter Gesetzessaach. An d'Trennung vu Staat a Kierch gëtt vereinfacht. Se gëtt net verfassungsrechtlech duergeluecht, mee ëmmerhi gëtt se emol méi einfach gemaach, andeem gesot gëtt, also an der aler Verfassung stoung einfach nëmmen dran, dass déi islännesch Kierch Staatskierch ass, an all Versuch dat ze änneren huet missen eng Verfassungsännerung an e Referendum mat sech zéien. Elo steet an der Constitutioun, dass de Staat dat per Gesetz regele kann, an dass just nach de Referendum néideg ass. Jo, dann, wat am Fong e bësse superflu war, mee wat se trotzdeem dra gemaach hunn, dat ass d'Verbuet vun der Aféierung vun der Wehrpflicht, well Island huet keng Arméi. Et gëtt de facto einfach keng. Et gëtt eng Küstenwache, dat war et, mee eng Arméi am traditionelle Sënn gëtt et net. Et gëtt och keng Zaldoten. Vun dohier ass dat e bëssen iwwerflësseg, mee do wollten se warscheinlech einfach sécher goen. Dozou kënnt och nach, datt d'Recht op Eegentum net esou héich gehale gëtt, datt do eben och ganz kloer dra steet, datt, wat virdrunner net dra stoung, datt d'Recht, also datt datt Eegentum och verpflicht, datt et net esou bedéngungslos ass, datt et etc. Also wat op jiddwer Fall zwar net revolutionär ass, mee schonn e Schrëtt esou. An dat ass elo en Deel vum Artikel 34. Dat ass deen Artikel, deen ech mat am interessanteste fannen. Ech kann, ech kann elo nach eng Kéier ganz weisen herno, allerdéngs just op Englesch, ech hunn hei fräi iwwersat, Déi natierlech Ressourcë vun Island, déi net am private Besëtz sinn, sinn éiweg a komplett Eegentum vun der Natioun. Muss een dozou soen, ech hunn dat, Et huet sech schlecht iwwersetze gelooss, mee jo. Kee kann déi natierlech Ressourcen oder d'Rechter dozou oder doriwwer als Eegentum oder fir permanent Notzung erwerben a si däerfen net verkaf oder versprach ginn. Dat gëtt spéit am Artikel gëtt dat nach eng Kéier e bëssen ausgeweit, wat natierlech Ressourcë sinn, an et kënnt ganz kloer eraus, dass et dobäi och ganz vill ëm Fëscherei geet, well et ass jo esou, datt datt Island bis elo ëmmer als Fëschernatioun gegolten huet, vue datt deen eben gutt en Drëttel vum, jo vun der Ekonomie ausgemaach huet. An et war awer esou, dass an de leschte Joren déi relativ restriktiv a gutt reguléiert Fëschereisgesetzer vun de Konservative gelockert gi sinn. Also dass et vill méi einfach ginn ass, vill méi ze fëschen, dass et wierklech kuerz virun d'Iwwerfëschung komm ass. Dat ass wahrscheinlech mat ee vun deene Grënn, wisou dat hei esou e wichtegen Artikel ginn ass an der neier Constitutioun, well do eeben dann de Fësch als Deel vun den natierleche Ressourcë ganz kloer definéiert gëtt. Also alles, wat am Waasser ass, ass ganz kloer definéiert als natierlech Ressource. An en erleit domat direkt staatlecher Supervisioun. Also et kann een elo net einfach soen, jo mee ech hunn hei iergends, ech maachen elo hei en Usproch geltend, deen ech iergends dann eng Kéier krut, mee et ass, oder zumindest wann déi Verfassung a Kraaft getruede wier, da wier dat, oder hätt d'Gesetz dat misse méi restriktiv regelen. Jo. 2013 ass elo viru kuerzem am Abrëll goufen et erëm Walen an d'Regierung huet verluer. Dozou muss ee soen, datt kuerz virun den neie Wale sollt déi nei Verfassung vum Parlament ratifizéiert ginn. Ass awer net passéiert. Ass net passéiert, well si sech drop gëeenegt hunn, datt se dat no de Wale maachen. Dat wor awer e grousse Feeler, well déi Konservativ, dat ware mat déi, déi am erbattertste géint déi nei Verfassung gekämpft hunn, aus deem ganz einfache Grond, well si domat ganz vill vun hirer, soen ech mol, wirtschaftlecher Klientel verléiere kéinten a well se natierlech och hinnen net méi erméiglecht, déi neoliberal Reformen, déi se virdrunner duerchgefouert hunn, weider duerchzezéien. An dofir si se ënner anerem virun d'Verfassungsgeriicht gaang, fir géint de Verfassungsrot ze kloen, well deen dann illegitim wier. An dunn huet deen nach eng Kéier misse vum Parlament bestätegt ginn. Am Endeffekt war duerno alles rechtens, mee si wollten einfach e bëssen Zäit erauszéien. wéi een dat eben esou gewinnt ass. Bei de Walen elo dëst Joer huet d'Fortschrëttspartei war de grousse Gewënner. Et hunn awer och vill kleng Parteien dobäi gewonn. Ënner anerem sinn d'Piraten an d'Parlament agezunn, déi réischt kuerz virdrunner forméiert goufen, wann och nëmme mat een, zwee Deputéierten, ech weess et net méi genee. A jo, vill vun den Oppositiounsparteien ënnerstëtzen déi nei Verfassung. Mee d'Fortschrëttspartei, also déi Liberal, déi sinn e bësse méi roueg dozou. D'Onofhängegkeetspartei huet sech komplett dogéint ausgeschwat an domat ass d'Verfassung leider gescheitert. Also fir d'éischt mol. Ausser et kënnt iergendzwann erëm eng Kéier eng mëtt-lénk Regierung eran, mee dat bleift fir déi nächst Joren ofzewaarden. A wisou huet d'Regierung verluer, wa se am Endeffekt esou vill och positiv Saache bäigedroen huet? Dat ass och eng Fro, déi mer eis stelle sollten a stelle mussen. Dat war engersäits war et esou, datt déi mëttellénk Regierung, E bësse gespalte war an der EU-Fro. An zwar d'Allianz ass jo, wéi schonn erwäänt, extrem EU-frëndlech a wollt och an d'EU antrieden. D'Dissenter dogéint sinn éischter EU-skeptesch, wat een hinnen net verdenke kann, vue datt d'EU och massiv wirtschaftlech Liberaliséierunge verlaange géing, déi dozou féiere géingen, datt ënner anerem d'Fëscherei esou gutt wéi guer keng Bedeitung méi hätt fir d'Islänner an am Endeffekt dann rëm d'Briten an déi Däitsch do alles iwwerfësche kéinten. D'Regierung huet dunn als Kompromëss tëschent den euroskeptesche Lénken an der Allianz hunn déi Verhandlungen opgeholl, mee déi Lénk hu ganz kloer gesot, datt et kee Bäitrëtt ouni Referendum dierf ginn. Esou. An dat war awer schonn den eigentleche Feeler. Well den de Feeler wor net schonn alleng d'Verhandlungen iwwerhaupt un e Referendum ze ze knüpfen. Well elo hu se natierlech iergendsuerg d'Illusioun erzeugt, datt, oder hu probéiert, oder dat ass oft esou eriwwerkomm, datt se probéieren d'Illusioun ze erzeugen, datt Verhandlunge mat der EU, datt dat laangfristeg eppes brénge kéint, woubäi een awer gesäit, datt grad déi kleng Länner dann zwar am Ufank eng kleng Extrawurscht kréien, duerno awer 20 Joer drop op eemol d'Kommissioun seet, do hate mer jo e Beispill zu Lëtzebuerg, wou d'Kommissioun gesot huet, oder d'Europäesch Unioun op jiddwer Fall gesot hunn, Lëtzebuerg wier ze sozial a misst weider ofbauen. An dat géing dann hei wahrscheinlech och kommen. Et war awer och déi grondsätzlech Bereetschaft vun der Regierung, déi privat Scholde vun de Banken zeréckzebezuelen, déi ganz vill Stëmme kascht huet, menger Meenung no, well domat einfach déi Angscht komm ass vun där éiweger Verscholdung, also datt, datt se dann éiweg géingen zréckbezuelen an och an eng Austeritéit gedrängt gi, gi wieren. Dobäi kënnt awer och, datt ee ganz kloer muss soen, datt d'Regierung huet zwar vill manner Austeritéitsmoossnamen duerchgefouert wéi elo an Europa, an dat Dat duerf een natierlech net ënnert den Dësch kieren. Mee si huet och net ganz drop verzicht. Grad de Gesondheetssystem huet staark gelidden ënnert der Kris. Ech soe lo mol ënnert der Kris. An dat gesäit een zum Beispill doran, datt Leit, wa se an d'Klinik kommen, datt se relativ séier erëm heem geschéckt ginn. Als Beispill, Knapps, knapps Verbutt gëtt ee scho rëm heem geschéckt. An dat si Saachen, déi einfach och de, wou wou d'Dissenter och einfach Ängscht kruten. An et duerf een awer och net vergiessen, datt déi ganz Kris insgesamt dat politescht Etablissement, egal wéi eng Partei, getraff huet. Well d'Dissenter si fir déi Verfassung. Dat huet ee ganz kloer gemierkt bei der Ofstëmmung. Mee si hunn awer elo déi Parteie gewielt, déi géint déi Verfassung sinn an och weider stinn. An dat eebe just, well d'Fortschrittspartei et gepackt huet, sech als Anti-EU-Partei ze profiléieren, obwuel se et net ass. Si ass eng relativ opportunistesch Partei an deem Sënn, well virun dräi Joer huet se nach gesot, si wier fir den EU-Bäitrëtt. An doduerch hunn och d'Allianz, huet och, hunn och déi Lénk natierlech insgesamt mat engem Vertrauensverloscht gelidden, och grad well se net konnten esou vill maache wéi se vläit gär gewollt hätten, weess een net. A jo, wat léiere mer doraus? Et ass, menger Meenung no ass et schwéier hei eppes grouss ze léieren, well am Endeffekt, et sinn natierlech just Moossnamen an engem klenge Rahmen, et ass näischt Revolutionäres, et ass, et wäert, et huet och elo net onbedéngt künfteg Krise verhënnert, vue datt déi eeben Elo mat der konservativer Partei, wann elo erëm alles reliberaliséiert gëtt, och wa se gesot hunn, se géingen dat net maachen, mee ech weess, datt se et wäerte maachen, also do géing ech wierklech alles drop verwetten, ass et trotzdeem net evident, grad well déi nei Verfassung gescheitert ass an dofir ganz vill Kontrollmechanisme verluer ginn. Wat mer allerdéngs léiere kënnen, mengen ech, Dat ass den Ëmgang mat der Verfassung. Vue datt lo jo anscheinend eng zimlech geschlosse Verfassungsdebatt hei gefouert soll ginn, wou iergendsech keen eppes dovu matkritt, kënne mer dovun awer massiv léieren, datt eng Verfassung ass net Saach oder net nëmme Saach vum Parlament, mee si ass och Saach vum Public An se muss och esou gefouert ginn. An ech mengen, datt mer eis do kéinte ganz vill ofkucken an deem Punkt, just vläicht net an deem Punkt, datt mer duerno Parteie wielen, déi dat Ganzt erëm sabotéieren. Merci.